Um, faint o hynna? Edrych yn ysgol un. Yr un cyntaf yn un ydy rheolaeth traffig. Um, Cwestiwn ydy, Dafydd, neu beth da ni'n alw'n system sy'n gyfrifol am rhoi traffig. Dafydd ei hun sy'n gwneud y penderfyniad yna, neu system.

Okay. Ydy, y pwynt ydy, a da chi wedi wedi gyrraedd hynny, mae 96% o hynna, dyna di'r ystadegol, y system sy'n gyfrifol am sicrhau bod Dafydd yn gallu trwsio'r lori a bod y lori yna yn ôl ar y lol. Ydy, pan da ni'n gwneud y math yma o fforddiant, yr Holl bwynt da ni'n drio neud ydi, dydi o'm i lawr i pobl bob tro. Yn y mwyafrif o achosion, mae o'n ymwneud hefo'r system o'r unigolyn yna'n gweithio o'i le iawn iddo fo. Wedyn pan da ni'n s- da ni'n sôn am waith y cyngor, yy ma' ma' pobl a swyddogion sy'n gweithio yn y cyngor yn allweddol bwysig wrth gwrs oherwydd yym da ni'n cyfrifol am ddatblygu'r systema yma 'lly. Ddim fel ffordd Gwynedd yn ddeud debyg, ar bob system dan ni'n edrych arno, mae yna gamau gwag. Da iawn, camau gwag. Be dan ni feddwl hynna ydi, camau hollol wastraffus o fewn system sydd ddim yn ychwanegu gwerth i'r trefniadau o'r cyngor. Ie? Wedyn y disgwyliad o mewn ffordd Gwynedd ydy bod ni'n gyson fel staff yn edrych am camau gwag yn y lle ac yn neud rhywbeth amdano fo hefo'r agwedd gywir. Ie? Bod ni'n yn gadael o. Ni fi, faint o weithiau da ni'n clywed o bod yn o, fel hyn a esbyd. Um, fel hyn, mae wedi bod sgwynyddodd fel hyn, da ni'n mynd i gael ymlaen. Be mae ffordd Gwynedd yn gwneud ydy cael yr agwedd, reit, dim fel hyn, uh, da ni angen bod yn penodol. Mae gen i syniadau i newid pethau, neu pethau fwy effeithiol, neu pethau fwy um, gost effeithiol. Lle. Wedyn, yr agwedd iawn wedyn, a, a dyna lle mae'r agwedd staff yn dod i mewn, ydy i wneud y newidiadau yna. Felly, dros eich gyrfa yn eich cyngor, mae'n bwysig bod chi'n cael yr, yr agwedd yna. Pan ydych chi yn gweld pethau sydd, a ydych chi efo syniadau uh, gwahanol uh, i draws newid y ffordd mae'r cyngor yn gweithio, neu fi, then please pidiwch â bod yn ddistaw, mae angen i chi fod yn lleisio hynny lle, er mwyn i ni gael cyngor gorau dyn ni fod lle, yn enedig Dwi angen ôl blynyddodd, sy'n na drefniadau gwahanol ynglyn â sut i drwsio'r lori yna, Miso. Ond dwi'n gwybod i'r um, chi sy'n gweithio yn Prydferth, wedi i gennych chi garllawiau, fe gennych chi asesiad ar risg, fe gennych chi weithrefnau i ddilyn i wneud pethau ni. Um, sydd â chi ddim ar, yn y job i, o, oh, sgwni sy'n ma'n neud hynna, a, a mae'n elfen o brofiad, wedi i chi angen eich hyfforddi i wneud y gwaith chi'n neud yna. Ie, dwi'n yn cael y pwynt drosodd. Um, fel dwi'n dweud, mae yna chwe diwrnod o hyfforddiant, un ymarferiad o fewn y chwe diwrnod ydy hynna. Um, mae yna gyfle hefyd um, i ni fynd i edrych ar system i weld beth yw'r camau gwag yna, beth o'n i'n dynnu'r camau gwag yna a rei beth o'n i'n galw'n camau werth yn ôl mewn. Ie, dwi'n dechrau mynd i fod yn ffordd yn yna. Diolch i chi hwnna. Um, yr ail beth o'n eisiau siarad yn ôl amlwg i democratiaeth yn Wynedd. Dwi'n amlwg bod chdi cael cyflwyniad da i democratiaeth, felly mae'n nain, nain dro hwn yn, yn, yn fanol iawn. Mae gen i 69 cynghorydd, um, Fi'n cael sylwio, fi wedi dweud y byd am yr aelodau. Chwarae teg, yna 69 cynghorydd a yw'r chi sydd yn byw yn Wynedd yn nabod bod eich cynghorydd lleol ych chi. Mae bob un o hynna yn eista bydd yn ôl yn cyngor llawn, yn gwaith y flwyddyn, a nhw wedi'r corff sy'n ei y penderfyniadau mawr ynglyn â treth cyngor, um, gosod y gyllideb ac yn y blaen. Wedyn, da ni'n mynd â dyddiadau ger bron y cyngor llawn hynny 'lly, er mwyn i ni wneud penderfyniadau democratiaeth, democratiaeth ar ran pobl Gwynedd 'lly. Wedyn, fel dwi'n dweud, cyfarfod pum gwaith y flwyddyn, gytuno'r brif bolisïau a gosod cyllideb. Hwnna ydy'w prif swyddogaeth nhw. Mi fydd y cyngor llawn nesaf mis Mawrth, a y cyfarfod yna fydd gosod y cyllideb.

um, Rogues Gallery o'r aelodau cabinet, um, a yr aelod cabinet hefo ni yn yr adran cyfnogaeth corfforaethol ydy Cynghorydd Mena Trenol um, yn y canol yn fanna chi. Wedyn dwi fel pennaeth yn cyfarfod Mena o liau unwaith y mis yn trwy pethau sy'n ymlaen yn yr adran, cytuno a chyfeiriad cytuno ar strategaeth, cytuno ar sut mae'r adran yn perfformio ac yn y blaen. A wedyn mae yna sy'n cynrychioli ni ar yr, y cabinet. A mae pob un o'r unigolyn, unigolion yma, fel yn o'r cabinet, yn cynrychioli adrannau o hynna. Dwi'n siŵr bod chi yma feriad yn nes ymlaen yn sôn am adrannau. Wedyn, maen nhw'n bobl um, pwysig iawn, maen nhw'n yn gweithio, mae nhw yn llawn amser, mae nhw'n cael eu cyflogi yn wahanol i nifer o aelodau sydd yn cael yn rhan amser. Mae'r unigolion yma sy'n ei weithio llawn amser ac yn cael eu cyflogi fod yn aelodau cabinet. Wedyn yr adran ni, adran cyflogaeth gorffoethol sy'n edrych ar ôl yr aelodau gyd, gan gynnwys yr aelodau cabinet yma. Um, Eto, dwi'n mynd drwy hyn y fan hyn, chi'n cael cyflyniad yn cyngor llawn. Uh, mae yna nifer o bwyllgorau eraill, bwyllgor cynllunio, os ydych chi eisiau adeiladu tu rhyw dro, neu ar, ar, sut, ar sut ydych chi'n gwneud yn eich tu, bwyllgor cynllunio, fi'n delio efo hynny, trwy ddethu, a ni wedi nifer ydych chi'n mynd i dafarn rhain ac yn y blaen, dyna beth mae'n byr i gwaith dwi'n syml iawn. y Pwyllgor Democratiaeth, sut, sut ydym ni'n cefnogi aelodau, um, a yr hyfforddiant ydym ni'n rhaid i aelodau, a'r Pwyllgor Iaith yn gamsosol ynglyn â sut ydym ni'n hyrwyddo a chefnogi iaith Gymraeg yn Wynedd. Felly mae gennym ni bwyllgor llywodraethu ac archwilio. Pwrpas y bwyllgor yma ydy cael trosolwg yn gwir sut mae'r cyngor yn gweithio o ran yr um, systemau Trydydd, da ni wedi bod yn sôn am systemau. Mae'r pwyllgor yma sy'n cadw golwg ar da ni'n gwneud pethau yn y ffordd cywir yn syml iawn. Wedyn, pwyllgor a craffu, er bod gennym ni gabinet, yn ni'n angen pwyllgor a craffu i um, sydd wedi disgrifio um, pwyllgor craffu. Mae o fel, da chi'n meddwl am Llundain, mae o'n chydig bach fel uh, um, steering committee, na dyna beth, lle da ni'n mynd ar polisiau iddyn nhw graffu, um, Dyn ni wedi cael gweld be di barn aelodau os gynnu nhw syniadau gwahanol cyn mynd yn ôl i gabinet a cyfnod llawn am benderfynu. Wedyn mae yna gylch yna um, ynglyn â democratiaeth. Fel dwi'n dweud, ydych chi wedi cael cyflwyniad ar hwn, lle wedyn um, os ydych chi'n angen fwy o wybodaeth neu ydych chi fwy o ddordab, croeso chi um, cysylltu â ni neu ni'n bryd o fath.

Wel am y sôn, dwi 'di gweithio ar Cyngor ers 1988, dwi 'di clywed am yr her ariannol 'na ers o leia' ugain mlynedd. Wedyn dydi o'm yn rwbath newydd, yym mae o'n rwbath 'dan ni angen 'i drafod yn gyson yn amlwg lly, ond 'di o'm yn rwbath newydd. Yym ond ma' 'na heria' erill. Yym. Sefyllfa ariannol a golygon ar gyfer y blynyddoedd nesaf? Ydy, ydy, mae'n edrych yn, yn, yn heriol. Uh, mi ydy ni angen newid y ffordd yn y gweithio ran uh, neu toriadau, neu arbedion ac ati. Ond cofiwch, byddwch chi'n edrych ar canran hynny i fi o'r toriadau. Mae o'n gymharol fychan i be' 'di cyllideb y cyngor. Iawn, mae'n anodd, 'dan ni'n gorfod neud stopio neud petha, neud petha wahanol, ond cofiwch, mae'r cyngor dal yna, um, a 'dan ni'n angen cyflawni ddylunau gwasanaethau, wedyn her bod yn newyddion, 'dan ni'n gwybod yn, yn eitha anodd, wedi, mae'r her ydy sydd 'dan ni'n mynd yn gorau o'r arian yna. Um, risgiau, mae hwn yn her arall. Um, sut ydy ni yn darparu gofal efo y galw am ofal yn cynyddu, mwy o bobl hyn uh, yng Ngwynedd, mwy o bobl fan henion yng Ngwynedd, sut ydy ni'n darparu y gofal hynny, addysg, sut ydy ni'n darparu ar y addysg gorau i blant, um, o dan yr ymgylchiadau sy'n ei, nid yn unig o'r ochr ariannol, Mae yna ddiffyg athrawon, mae yna ddiffyg adnoddau, adeiladu ysgol newydd, ysgol newydd ac yn y blaen. Felly mae hwnna'n... Um, diogel lyd, sut da ni'n cadw pobl yn ddiogel, um, nid yn unig o ran yr iechyd, yr un iechyd ddigelwch, ond um, sut da ni'n um, sicrhau bod pobl Gwynedd ddim yn agored i gael eu cam-drin ac yn y blaen. Mae, mae hwnna'n elfen pwysig arall. At sut ydan ni'n datblygu gweithlu, da chi'n rhan allweddol o hynny, um, chi di dyfodol cyngor, um, wedyn sut ydan ni'n datblygu, o, recriwtio chi ddechrau, sut ydan ni'n datblygu chi wedyn, a sut ydych chi wedyn yn, um, yn symud cyngor yn ei blaen. Mae hwnna'n swnio'n yn, uh, yn rhywbeth eich um, anodd i chi ddeall, ond yn sicr chi ydy dyfodol um, Cyngor Gwynedd Yym, ond dyn da chi angen, da ni angen eich paratoi chi ar gyfer yr her yna. Um, achos dwi'n dweud yn aml mewn rhyw yn deufaint, dwi'n gobeithio fe rai rhyw draeth yn San Trofe, wedyn mynd o lawr i pobl eraill i, i wneud y math o waith da ni'n gwneud. Uh, dwi'n mynd yn ffordd o weithio, i fi, dwi'n sôn am ffordd Gwynedd, uh, mae'r byd technoleg yn symud yn ymlaen yn ymwneud gyflym Yym, nifer ohonoch chi'n gyfarwydd, ydych chi ddim, byw mewn byd gwahanol i be dwi'n byw ynddo fo o ran technoleg 'lly, ond AI ac yn y blaen, sut 'dan ni'n neud y defnydd gora' o AI, yym sut ydan ni'n neud y defnydd gora' o'r technoleg sydd allan yna rŵan, yym i sicrhau bod cyngor yn yn yn gweithio yn y ffordd gora'. Mynd yn ôl at enghraifft Dafydd y Mecanig, dwi 'di sôn am map

yn, yn, uh, yn newyddion, mae hwnnw'n 10 hyd yn 100. Ond mae bob dim da ni'n brynu yn, yn costio dipyn mwy na be yr um, cynnydd da ni'n gael gan, gan Gaerdydd. Felly mae'n fwlch yna, a hwnnw di'r bwlch lle da ni angen uh, gweithredu toriadau a wneud newidiadau er mwyn i ni gael cyllideb. Um, wedyn mae argyfwng costau byw um, yn cael effaith sylweddol ar y cyngor. Um, Bydd ydych chi gyd yn cael cynnydd yn eich cyflogau niweddar, ond mae hwnnw hefyd yn gwneud pwysau ar y cyngor um, yn sgil ffaith bod gen ni gyllideb sydd ddim yn digon i dalu am fath yna beth, ie? Wedyn, mae gen ni bob math o bethau. Pwy sy'n gweithio ni iddo? Pwy sy'n gweithio ni iddo? Iddo, um, pan da ni'n addasu adeiladau, um, datblygu adeiladau newydd, mae'r beth da ni'n defnyddio, sef y deunydd adeiladau, yr bricks, y box ac yn blaen. Mae costau heina i gyd wedi mynd i fyny, uh, costau sment ac yn y blaen yn byd. Mae'n ei gyd yn cyfrannu at yr heriau mae Cyngor Gwynedd yn ei wynebu. Wedi, dio ddim i gyd lawr i beth sy'n digwydd yn Llundain ac ar byd mae yna ffactorau eraill yn cael effaith arno. Reit. Um, Yn ola, cynllun y cyngor. Um, bob pen mlynedd, a mae'n tueddu ddewin etholiad uh, yn aferol lle mae'r aelodau newydd yn cael i'w benodi i'w swyddi. Da ni yn datblygu cynllun newydd ar gyfer cyngor. Mae'r un sgynni ar hyn o bryd yn un dart 2027, not 28. Wedyn y mae'r um, beth sy'n digwydd ydy pan mae'r blaid sydd yn rheoli, y blaid sydd efo mwyaf seddi yn iawn, mae gen nhw weledigaeth yn yna be maen nhw eisiau weld yn Rhyngraf Gwynedd, be da ni'n darparu. Mae'r gwasanaethau hefyd yn dweud, wel, da ni eisiau gwneud pethau hefyd. Mae gennym ni risgiau, mae gennym ni gynlluniau, da ni angen uh, i cyflawni dros y cyfnod nesaf. A mae hwnna i gyd yn dod at ei gilydd yn beth yn alw'n gynllun y cyngor. Wel, y ddogfen yn ardderchog plîs. Hwnna di'r fersiwn diweddara sydd ganddo ni. Uh, mae o'n cael ei ddiwygio bob blwyddyn, mae yna rhyw tweaks os ydych chi'n cael ei wneud iddo fo, ond yn y bôn, mae o yn gosod allan be i cynllunio'r cyngor dros y pum mlynedd nesaf. Ond dyma di'r um, Blaenoriaethau, neu'r themâu mae'r aelodau wedi osod allan ar gyfer y cyfnod hyn. Wedyn, Gwynedd yfory, sef sut yda ni yn gwneud yr cychwyn gorau posib i, i fywyd, plant ac yn y blaen mewn Gwynedd. Felly, yn fanna, yn tueddu fod y cynlluniau ynglyn â addysg, Yym, sut, yym, sut ydan ni yn sicrhau bod ein gwasanaethau plant ni yn addas i bwrpas ac yn y blaen. Gwynedd lewyrchus, uh, gryfhau'r economi, um, a sut ydan ni'n cefnogi pobl i ennill um, cyflogau teg, wedyn uh, hwnna di prif waith yr adran economi sydd ganddo ni ar fewn y cyngor. Gwynedd glyd, um, mi fyddwch chi'n clywed am y rhan tai ag eiddo a maen nhw'n yn arwain ar sut ydan ni'n datblygu mwy o dai ar gyfer pobl Gwynedd, sut ydan ni'n cael cartrefi sydd yn addas i bwrpas um, a sut ydan ni'n gefnogi pobl i gael tai i Wynedd hefyd. Wynedd o Algar ydy yr ochr gofal um, yn y maes oedolion a maes plant a sut, mae, sut ydan ni'n cefnogi pobl i fyw bywydau llawn ac annibynnol. Wedi cymryd tri munudau. Gwynedd Cymraeg. Um, Ydy, o'n a dweud be mae'n o'n dweud, ydy, sut ydyn ni'n hyfryd ar iaith ac yn hoffi'r iaith yn Gwynedd. Gwynedd Werdd, yr holl agenda uh, lleihau carbon yn Gwynedd, yn symud rwan, yn gweithio'n priffyrdd, symud fwy a fwy tuag at ceir trydan a lori trydan ac yn y blaen. Wedyn mae hwnna i gyd yn rhan o'r cynllun Gwynedd effeithiol, effeithlon, um, a mae hwn yn wneud efo sut yda ni, o hwn fel i system. Sut yda ni yn sicrhau bod y systemau ni o fewn Gwynedd mor effeithlon â phosib. Yeah? Wedyn mae yna nifer o cynlluniau fewn y fanna sydd yn cefnogi y gwaith yna cael systemau gwell. Um, so fath ar goll.

ac felly trwy siarad efo Menna yn Aelod Cabinet, fy ngobaith i ydi fy' 'na un arall yn yr fersiwn ddiwygiedig yn sôn am Gwynedd gyfartal, sut ydan ni'n hyrwyddo yr agweddau cydraddoldeb o fewn Gwynedd ac yn y blaen a sut ydan ni'n sicrhau bod yna gyfleon cyfartal i bawb. barn personol fi fan. Ond dyna beth ni'n gobeithio bod o'n wadu ar y cynllun dyfodol chi. Bo yna un agwedd sydd dwi'n teimlo. Barn arall ydy bod nhw'n rhedeg trwy hyn. Bod yna gwedda cydraddoldeb trwy hyn a bod yna gyfleoedd cyfartal drwy hyn. Ond, ie, Gwahaniaeth barn ydy hwnna. Yym, a dyna sy'n bwysig o fewn democratiaeth ydy bod y gwahaniaeth barn yna'n cael i'w i'w trafod a'i amlygu. Jyst siarad am un fan hyn, yn ei sôn am yr un gwynedd effeithlon, hynny ydy, y prif themau neu'r blaenoriaethau dros y pum mlynedd nesaf ydy cynllunio'r gweithlu, yn ei sôn,

Os ydych chi'n ymgeisio am swydd ar Weinid Tîm neu Uwch yn y Cyngor ar hyn o bryd, mae'r ffurflenni cais yna'n cael eu cyflwyno yn gwbl ddienw. Wedyn, does 'na ddim modd gwahaniaethu ac ar rhagfarn o ran merchaid lle wedyn mae ffurflenni cais yn cael eu cyflwyno'n ddienw. Dan ni'n treialu hynna eto i weld beth sy'n sut mae hwnna'n gweithio. Rheoli effaith toriadau, cynllun digidol dwi'n sôn am. Hwnna'n hir afael ar materion fel AI a sut dan ni'n neud y defnydd gorau o dechnoleg. Yym, dan ni yn cynnal adolygiad strategol ar iechyd ddiogelwch, felly i rhain o'ch chi sy'n defnyddio systemau iechyd ddiogelwch bob dydd, maen nhw'n tueddu i fod yy lot yn ymwneud efo papur, lot o waith papur yn hynny, dan ni'n trio trosglwyddo hynna i drefn fwy electronig. A wedyn mabsiadu'r cynllun rheoli asedau eiddo. Um, y tîm eiddo yma yn ynglyn â sut yda ni'n uwchraddion adeiladau a sut mae bod nhw ddim yn dirywio. Prosiectau wedyn o fewn Gwynedd yn ffeithlon. Ie, yeah, mae'n son, so da chi'n dan ni'n dod lawr hyn yma. Mae gennym ni cynllun y cyngor, Mae gennym ni yr gwyneb effeithlon fel themâu. Wedyn y prosiectau da ni'n yn ei arwain a rheoli o fewn hynny ydy rhain. So, yn cyntaf fanna, cynllunio'r gweithle. Ond mae'r prosiect da chi wedi cael eich penodi yn sgil um, hynny 'lly, sef y project Talent a Phrentisiaethau, yn rhan o'r project ehangach sydd yn edrych ar cynllunio'r weithlu. Ie? Yym, felly, mae da ni wedi cael 1.6 miliwn felly i rhedeg y project Talent a Phrentisiaethau, a da chi'n cael eich cyflogi'n rhannol yn sgil hynna. Um, fel dwi'n dweud, mae yna chydig bach mwy o gwybodaeth fan hyn. Felly. So, ond y pwynt dwi'n drio wneud ydy, i wedi ni'n cychwyn ar cynllun y cyngor ar y lefel uchel, mae gen i unwaith da ni'n lawr yr hynna. A fan hyn, mae bob un o'ch chi'n ffitio mewn ydy, mae gen i nifer o prosiectau wedyn sydd yn cyfrannu at yr, um, y cynllun strategol uwch yna. Felly peidiwch a meddwl bod hwnna mor uchel, da chi, gennych chi ddim dylanwad, gennych chi ddim cyfraniad ato. Da chi gyd yn rhan o'r swyddi dydd i ddydd, a fel da chi'n cael eich penodi fel uh, prentisiaid ac hyfforddai, yn cyfrannu at y cynllun yna mewn rhyw ffordd.

sy'n edrych ar y cynllun cyfa. Mae hwnna'n cael ei gyfeirio gan uh, cyfarwyddwr. Wedyn mae yna chwech pennaeth wedyn yn eistedd ar y bwrdd hynny, a mae bob pennaeth yn gyfrifol am ffrydiau gwaith penodol. Felly dwi'n cydeirio i sgrwb data o fewn hynny, wedyn dwi'n gyfrifol am ffrydiau gwaith yn mynd o data, um,

uh, creu adroddiadau Power BI, uh, fi wedi bod ar gwrs 5 blynedd Power BI. O! Oh. Nes ti ddall, do, cael ddioch eto. Um, wedyn, fel dwi'n dweud, mae yna e-sgrwp yn edrych ar gweinyddiaeth, mae yna e-sgrwp yn edrych ar uh, cyswllt cwsma, systemau ffôn ac ati ac ati. Um, ma, ma, sut wyt ti'n perthyn iawn i hynny?

Ie? Ie. Naco. Dim o gwbl. Dydy, dwi'n bennaeth oherwydd dwi'n gobeithio bod fi wedi datblygu sgiliau ar weinyddiaeth a sut i ddylanwadu ar ymddygiadau, sut i reoli rhaglenni gwaith cymhleth. Ie? Tydw i ddim yn arbenigwr ar unrhyw un o hynny. Mae'r arbenigwyr, un ai'n arweinyddion tîm neu reolwyr yn y meysydd yna, ond dwi'n hun ddim yn arbenigwr mewn unrhyw un yna. Mi oedd fy sleid i, fan hyn, ie, o'n i'n ordeb i mewn meysydd gwahanol. Pan o'n i'n uwchreolwr, mae'n debyg swn i wedi dweud bod fi'n arbenigwr yn y maes amlen. Ie, fan'na o'n i, oedd gynna i lot o wybodaeth technegol, ynglŷn â sut mae perchenogion gweithio ac yn y blaen. Dwi wedi symud drosodd i fod yn bennaeth gynrychiol ar wal pennaeth ar wasanaethau lle sgynna i ddim yr arbenigedd yna. Felly dwi'n ymddiried yn rheolwyr a timau i gael y systemau, i gael yr arbenigedd er mwyn cefnogi uh, gwasanaethau eraill. Wedyn, mae gen i arbenigwyr yn benaethiaid, ni di, um, mae Dewi Morgan yn ochr cyllidol. Mae o'n gorfod bod yn arbenigwr yn y maes cyllid, oherwydd mae o'n mynd dan ni'n alw'n swyddog 151, sef fo sy'n gyfrifol am uh, sicrhau bod y gweithrefna cyllidol yn, yn ei lle. Um, Al, sy'n gweithio yn y maes gofal yma? Ti'n cefno Aled Davies, ie? Yeah. Um, pennaeth y golion, uh, dwi'n meddwl periannydd, dio. Dwi'n am. Um, diolch John Sgwm Gymdir yn y maes gofal. Um, wedyn, ond mae gael ei benodi yn bennaeth um, allan o'r golion oherwydd sgiliau, fel dwi'n dweud, sgiliau fel peiriannydd o sgiliau gwahanol yn myned sut mae, mae rwy'n yn, yn um, tynnu gwaith ac, ac ati. Wedyn, um, mae Marian yn, yn weithio cymdeithasol ar y plant. Uh, um, Dafydd, amgylchedd, sy'n amgylchedd?

O fel byth, dwi 'di cychwyn mewn maes gwbl wahanol i faes lle dwi'n bennaeth arno fo 'lly. Wedyn, mae o'n, mae o'n bosib i neud hynny. Dach chi'm yn, dach chi'm wir angan bod yn arbenigwyr, a hwnna 'di'r brif neges i chi heddiw 'ma 'lly, ydi peidiwch â meddwl bod chi'n rhaid i chi fod yn bennaeth ar yr adran dach chi'n gweithio arno fo, fedrwch chi symud o gwmpas.

Uh, mae hwn yn rhywbeth debyg. Ydych chi'n meddwl ar beth yn dictio yn ei wneud, ond lle gan i'n gweld tîmau yn llwyddo, ond hefyd lle dwi'n gweld staff yn llwyddo. Yeah. Um, Nathon ni lansio, pan o'n i'n gweithio efo Hamlen, be o'n i'n galw'n rhaglen ysgogi potensial, sef cael yr un math o brofiadau ydych chi'n gael o'r prensisiaid ac yn fforddio. Ond gweld pobl wedyn yn cael yr hyder a'r cymwysterau i ymlaen i wneud pethau eraill. Dwi, dwi'n awyddus bod staff yn cael y cyfle yna i symud ymlaen, i gael profiadau gwahanol, hynny ydi, a i beidio ar- hyn, sori, yna, ydy o, i beidio aros mewn un swydd rhy hir. Ie? Yym, Ma'n, oni bai bod chi'n wirioneddol mwynhau beth dach chi'n neud, a dwi- dwi- dach chi'n fod- dach chi'n fodlon,

lle da ni'n annog i chi clywed am yr elfen command control ac yn blaen, hynny ydi bod pobl yn cael ei rheoli rhy gaeth. Ia? Gan fod fel un neu, neu, neu ddim, lle. Hynna ddim yn brewada da iawn yn y man ni. So, lle mae yna ryddid i pobl yn gwneud pethau chi bach mwy cyffroes, um, dyna di math o brewada da. A beth sy'n od hefyd ydy profiad y da ydy cyflawni arbedion a toriadau lle da ni'n yn colli swyddi ond da ni'n neud rhywbeth well wedyn. Wedyn mae yna her weithiau'n dod efo toriadau, ddim i gyd yn negyddol, ydych chi cael rhywbeth positif ac yn honno yna. Cwestiwn?

Lle o'n i'n gweld hynny? O'ch chi ddim yn cael cyfle i wneud pethau. A dwi'm yn pigo ar at Anais, mae pethau wedi newid. Ond ar y cyfnod hynny, o'n i'n gweld, a o'n i'n cael cyfle i wneud pethau gwahanol ac yn y blaen. Lle. Um, rheolwr, chdi bach yn, wel, mond hynna dyd y job di, so gyda hynna, Mond hynna, ie? Um, dwi, dwi ddim yn neud y dda hyn mewn amgylchedd gwaith fel yna. Felly, be neis i, um, i hwn, mae'n... Dwi'n sôn fan hyn am swyddfa busnes a swyddfa perfformiad, ond be neis i ar y pryd oedd, dwi'n llon fy mol fan hyn. Um, felly dwi'n mynd i, i symud swydd. Felly be neis i o'n hytrach na mynd i fyny, eisiau draws, eisiau draws i adran arall. Lle o'n i'n gweld bod y diwylliant yn well, yn fwy positif, ni'n gofio'r gwaith gwell gan wneud pethau gwahanol. Felly dwi, nes i symud swydd ar draws i adran arall. Um, dim cynnydd mewn cyflog na dim byd felly cyn. A penderfyniad gorau am i'n gwneud. Os mae diwylliant da ni'n byw yn fo, yn mor bwysig. Um, mae gen Ceri Cadwyr, uh, Ceri Gatwraeth, rheolwr Pysgod Osbwrgyn, Um, Nath ni golli llynedd, um, yn ffodus. A dyna fo, um, ddarlun o um, gwrth dŵr. Um, Nid tank pysgod oedd ydy. Yeah. Um, ac yna mae dank pysgod arall, wrth i ochr. A'r llun oedd o pysgodyn yn eidio un i llall. A weithiau, fedrwch chi ddim newid y dŵr dych chi'n ofn, dych chi'n ofyn o, mae rhaid chi newid i ddŵr arall. Ie? Um, dwi'n siŵr os dwi'n egluro hynna'n iawn, ond mae'r ma ddelwedd yna yn, yn un pwysig rwan. Mm. Weithiau mae rhaid chi neidio i pwll dŵr arall er mwyn i chi gael profiadau gwell. Um, chi gael nofio mewn dŵr llawer iawn gwell. Yn lle yn dŵr, mae'n oes. Um, llawer iawn gwell na lle da chi bod. Peidiwch a meddwl bod chi mewn swydd a fan hyn dwi'n aros 'lly. Swn i'n annog chi gyd i weld am gyfleon gwahanol mewn mewn adrannau eraill a mewn pyllau dŵr gwahanol lle fyddech chdi fod yn yn nofio hefyd.